Fl-omelija tiegħu waqt il-funzjoni tal-Ġimgħa l-Kbira fil-Bażilika tal-Vatikan, il-Kardinal Raniero Cantalamessa tkellem dwar il-kelma aħwa. Hi riflessjoni dwar l-enċiklika Fratelli Tutti tal-Papa Franġisku. L-enċiklika Fratelli Tutti qajmet fil-qlub xewqa mill-ġdid għall-valur universali tal-fraternità. Tellgħet fil-wiċċ il-ġrieħi kontra dan il-valur fid-dinja tal-lum. Uriet it-toroq li jistgħu jwasslu għal vera fraternità umana. Eżortat lil kulħadd, persuni u istituzzjonijiet biex jaħdmu għal dak li qed jipproponi l-Papa. Idealment, l-enċiklika Fratelli Tutti hi diretta għal pubbliku wiesa' fil-Knisja u lil hemm mill-Knisja, mill-privat għall-pubbliku fl-ambjent reliġjuż, soċjali u politiku. Tevita li tagħlaq il-messaġġ biss għal dak li hu Nisrani. Fl-aħħar tal-enċiklika hemm paragrafu fejn il-pedament evanġeliku tal-fraternità hu miġbur fi ftit kliem, imma fi kliem vibranti. Għalina, l-għajn tad-dinjità umana hu l-Vanġelu. Xi tfisser aħwa fil-Vanġelu? L-ewwel nett tfisser il-persuna mwielda mill-istess omm u mill-istess missier. Huma wkoll aħwa in-nies tal-istess poplu u l-istess nazzjon. Fil-Vanġelu aħwa tiġbor nisa u rġiel, bniet u subien. Mela aħwa hi kull persuna umana, dak li l-Bibbja ssejjaħ il-proxxmu. Ma' dan, it-Testment il-Ġdid jindika b'mod ċar kategorija partikolari ta' persuni, fosthom id-dixxipli. Il-festa tal-Għid timmarka pass ġdid u deċisiv. Kristu jsir l-ewwel fost ħafna aħwa. Id-dixxipli jsiru aħwa f'sens ġdid u sinjifikattiv li kien biss wara l-qawmien li għall-ewwel darba Ġesù jsejjaħ lid-dixxipli aħwa. Minn hemm 'il quddiem l-Insara huma aħwa fil-fidi, membri ta' komunità, aħwa fid-demm, id-demm ta' Kristu. Madankollu, il-fraternità fi Kristu ma tiħux post il-fraternità l-oħra bbażati fuq il-familja, in-nazzjon jew ir-razza, anzi tinkurunhom. Il-fraternità tibda mill-viċin tagħna, minna nfusna, mingħajr ħafna miri ambizzjużi. Għalhekk li għalina l-Insara, il-fraternità universali tibda fil-Knisja Kattolika. Hemm ukoll iċ-ċirku iktar wiesa' dak tal-ekumeniżmu. Imma il-fraternità Kattolika hi feruta, It-tunika ta' Kristu hi mqatta' f'biċċiet bil-firdiet tal-Knisja. Kull biċċa hi spiss maqsuma f'biċċiet oħra. Dan ngħiduh għall-element uman tal-Knisja għax il-vera tunika ta' Kristu ħadd ma jista' jqattagħha. Fajnejn Alla il-Knisja hi waħda, qaddisa, kattolika u appostolika. X'inhi l-aktar kawża komuni tal-firdiet fost il-Kattoliċi? Mhix id-domma, is-sagramenti u l-ministeri? Il-veru fattur hu r-renju ta' din id-dinja. Hi l-għażla politika. Hi l-opra ta' dak li jismu Diabolos, jiġifieri dak li jifred, u l-għadu li jiżra s-sikrana. Irridu nitalmu minn Kristu li madwaru kellu polarizzazzjoni politika qawwija. Kien hemm erba' partiti, Fariżej, Sadduċej, Erodjani u Zeloti. Ġesù ma marx fuq xi naħa minnhom u bħalu għamlu wkoll l-ewwel insara. Kif ġabruħu Ġesù u eżempju għar-rgħajja li jridu jkunu rgħajja tal-merħla kollha u mhux ta' parti minnha, jridu jagħmlu eżami tal-kuxjenza. Fejn qed iwasslu l-merħla tagħhom? Lejhom jew lejn Ġesù? Il-Konċilju Vatikan it-Tieni jafda fuq kollox lil-lajċi x-xogħol tal-ħidmiet soċjali, ekonomiċi u politiċi li jindika l-Vanġelu. Dan iridu jagħmluh b'rispett u b'mod paċifiku. Jekk hemm xi don jew kariżma li l-Knisja Kattolika trid tikkultiva għall-benefiċċju tal-Knejjes kollha, hu dak tal-unità. Kif wera l-Papa bil-vjaġġ tiegħu fl-Iraq, hemm deher fil-prattika l-mandat ta' Kristu, Saħħaħ lil ħutek. Lil dak li miet fuq is-salib biex jgħaqqad flimkien l-ulied ta' Alla li kienu tferrxu, nitolbuh b'qalb niedma u umli, it-talba li tagħmel il-Knisja fil-Quddiesa qabel it-Tqarbin. Mulej Ġesù, li għedt lill-Appostli tiegħek inħallilkom sliem Nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħarisx lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Agħtiha s-sliem u l-għaqda li inti trid fiha. Int li tgħix u ssaltan għal dejjem ta' dejjem. Ammen.